Unselmulkom, sinjuri, u nilqakom għal shooter tal-lum jekk issibu xi ħaġa interessanti ibatu inna hawnhekk, speċjalment jekk trawna fil-ħodu. Fil-ħodu xi ġifieri? Min jarana fil-ħodu, min segwina fil-ħodu, Filgħodu kollhom ġas joqdu jarawna, xi mixja mmur kieku. Ħafna nies taf x'jagħmlu, eh. l-ewwel immorru mixja kmieni u mbagħad jiġu jarawna. U nkellem ah. lilkom, nista' filgħodu. Ah. Ibqgħu għamlu l-mixja ma forsi bidlu l-mod kif timxu. Għamlu iċ-Chinese walk għax tgħid kemm tajba għal ħajtek. Dak it-taġen, il-kbir li l-sajjar fih. Walk. Chinese, walk. Eh, walk. Mela, mur imxi. Eh. Imxi 3 minuti normali u 3 minuti ta' wara mixja taġen. Minn dawk li qdew du. Eh, issa, eh. di tittamela l-ħames darbiet. Allora, b'dik il-nofsija biz kull jum, teġ kem ta' meġġit li l-ek nifsi. Tipo, xlamen. Mela, mela, issa ħaħ il-qalb. Sewa. Taħraq il-xaħam. Sewa. Iżżid il-mażil. Tajjeb, jgħinek għal moħħok. Eh. Jgħin in-nisa bil-menopawza. Għazzira, bħala kważi għan nitlaq kollox u għan intefa fuq il-mixja bit nofsija. Nofsija kull-jum. Dal-Ġappunizi, bravi, bravi. Isma, l-għat t-tkelmu fuq il-Ġappunizi. Eh. Ġappunizi famuza u kolal. għal sushi, għal Hello għal martial arts. Bravo, u eh. iċ-ċok, eh. Alfred, qed jaħdem film. Għal martial arts. U kif fejdu l-ċok? Għal ċok ġibs. Hmm.

Tom Cruise. Jek qed nitkellem fuq l-istess Tom Cruise, da vera tajjeb, speċjalment għall-action films. Mhux tajjeb fejs Sander qed tagħmel palessa film. U għandi bżonn xi ħadd on top Sander, ja? Ma taħdem film bil-Black Shin, Martial Arts. Martial Arts Sander, imma storja bbazzata f'Malta. Eh, Għalhekk kurrenti, eh? Oriġinali mela. Ejja, di tiġri fuq il-bridge tal-Marsa Sander. Pastrina, eh? Ħa nagħlqu għal 30 ġurnata sħaħ. 30 eh? ġurnata. Eh, għali, allura. Eh, eh, Temmen li l-isħaj gergru. Mux ovvja li gergru 30 ġurnata minn fejn l-Australia. Imma ma gergru għandhom bastajna dol films daw. Ej, ma tittara minn fejn ħajattu kol. Inti zon f'moħħok li l-Marsa hija biżi ħafna u taf skem ħaj offendu. Jaf jimpressjona u lejli bl-offizi. Taf li l-unika Oscar li għandi u kbir l-Oscar ħanuri Għalħatu fil-plastik. Ej, ej, għax għatma. Dak ħattu għal most offensive director ta' dinja. Proud bih, eh? eh, eh, eh Esma, għajdina għal istoria Eh, l-istoria. Mela da, Sander, l-istoria ġiek, tiġri fil-marsa. Kullum kien ikun imwaħħar. Diġa isna għaddejna minna. Kun għamda, l-artist Tom Cruise, jismu Bertu. Eh, Berto. Taqbiż l Sander. Eh. Joħroġ mill-karozza u jibda jagħti l-kulħadd joħroġ il-nies mill-nies kienu mbagħad jiġu l-ġustizzja, pulizija, kull pum straġi jagħmel da hekk. Kbir, ara kemm għandi bżonn next. Le kollox live ħajkun ta' fih. Live xi ġifieri, ma tgħidilhomx u tiffilmja. Ma ngħidhomx u niffilmja live action Sander u taf meta ħan niffilmjah biex ikun dik tal-actual. Eh meta. Waqt is-sigma! Alla ħallik, ċaw, ċaw. Kemmu vizjonarju raġel, kemmu bravu. Ma nistax nifhem kif tajdu bravu jiena. L-ħaġa qabma rajt fil-menti għaw da. Ottini ħaġa tajjeb bravu jiena x'ngħin lin-nies. Eh, San Domenico, Savio, eh. Ah, forsi San Mini. Insomma, le, San Mini. Eżempju, ħanejnek issa, ħanejnek, ekka live. Tajjeb, qatt kellek il-batteriji mħawdin, fis-sens eżempju, waħda li tkun taf li użatha titħallatlek ma' waħda li mhux. Ħafna. Eh, allora kif tarafhom imbagħad terġa'? iddaħħalhom xi ħaġa u trek taħdimlek. Imma jekk ikollok l-oħra, eh, ikollok l-oħra, tieħed tagħtilha, allura ma tkunx tifriżat u mbagħad. Ħanorik, ħanorik, anzi, ħanuri lin-nies. Ġieli ġratilkom li jkollkom ġiex batteriji u ma kull le, ma kullx taf li mill-mimlija u li mill-vojta. Kif tinduna? Ħa. Waħda. Inti tagħmilha ma' widnejk. Forsi li tħallu waħda. Eh, eh, eh, eh, eh, zomma ġdieda fuq it-triq it-tajba. Mela, jekk titlaqa hekk, tara issa jekk titfa' l-oħra minn hekk tlaqta. Ma żżommx għax hija eħfef. Ħa nara. Jiġifieri jien għalija din. Mela jiena qtajt. Inti qtajt. Xi tridni nixtrilek la qtajt? Erba' cappuccinos. Erba' cappuccinos. Ġietni għolja llum. Erba' cappuccinos. Xejn. Ejja tlieta mela. Thank you. X'battery għandek prosit, eh? Issa spiċċat li ma.